Un felis Djadumingu pa bo. Danki ku awe trobe mi tin oportunidat di ta huntu ku bo di e sistema aki den bo kas. Mi ta pidi Señor bendishoná bo manera semper i disfrutá di bo dia. Disfrutá di bo dia, gosa di bo djadumingu, talbes ku famia, talbes sin famia, pero korda, Biba awe manera pasobra nos yu no sa ku mañan lo yega pa nos, ese ta nos tur su deseo, pero ami lo sigui bisa alter kosa di bo dia, disfruta lo maksimo di dje. Awor awe e programa djawe lo ta bai ta un programa, mi a pas'el e riba facebook, ku ta bai mara na programa number uno. Pakiko? Pasobra e programa aki ta un programa manera bo sa ku yama Sekretonan pa bo felisidat. Kaminda mi ta bai tradi bo personalidat, e kresementu di bo personalidat. Anto pa esei, ora bo ke krese, bo mester konosé bo mes su kurpa. Bo mester bai studia bo komportashon. Esei ta un parti un tiki sikológiko, pero bo mester di dje pa bo por krese. Awe mi ta e trata un dje partinan di e nivelnan di programashon mental ku mi a yega di papia di dje den programa number un, pero tambe bo por busk'e komo riba Valesca Gresman, Nivelnan di programashon mental. Hinane yori bo por bai tende un bia mas pa bo sa dikon awendia nos ta e persona ku nos ta. Anto p'esei awe ma kue un di e puntonan ku ta kai di un dje patronchinan ku nos komo persona ta nanse kuné. Nos tur ta nanse ku e patronchi di sintimentu, pensamentu i komportashon. Pues awe loke mi ta bai trata ta sintimentu, un parti di sintimentu ku ta mará ku emoshon. Pero nos te para ketu riba emoshon Anto tiki tiki kada bia ki programa nos ta bai sigui hasiel e mas mas largu. Manera ma bisa kaba awe nos di papia di emoshon. Awor emoshon ta un kos ku ta un patronchi ku nos kada un ta nanse kuné. Awor, emoshon ta un kos ku ta mará ku sintimentu i motivashon. Mi ta bin bèk i mi ta spliká bo mas ayá dikon e ta hopi importante pa bo kresementu. Na momentu ku bo ke krese komo persona, bo mester por konosé bo mes komo un persona masha bon. Bo mester por nombra Cada comportacion, bo mester por nombra cada sentimento y bo mester por sa e diferencia entre di e cosnan aki. Bo mester por sa ora mi ta papia di sintimento, ta kico e ta, ora mi ta papia di emocion, ta kico e ta y ora mi ta papia di motivacion, ta kico e ta. Anto esey ta loke mi ta bay splica bo awe na un manera facil, cortico, anto despues nos ta keda cana y haciele mas grandi. Emocion, ora bo papia di emocion, bo ta bisa por ta, bo sa, mi ta sinti mi tristu ambo, mi ta, mi ta, mi ta tur emocion aki, mi ta tur kico. Nos ta bruawa pibia emocion cu sintimentu den otro. Pero sintimentu, bo mester mira cu sintimentu ta algu di bo paden. E ta sali di bo mente, e ta cuminsa na pensamentu. Ke méritu lokual ku ta sintimentu ta drai rònt di pensamentu di hende. E pensamentu di hende aki ta drai su mes om den emoshon. Anto na momentu ke pensamentu ei bira emoshon, anto ei nanan e ta bai motivá bo pa sierto komportashon. Kimes eiba mira kaba ku sintimentu, emoshon I motivashon i komportashon tur ta algu ku ta bai sera ku otro. Awor, pa mi sigui, mi ta bai mustra bo awor emoshon. Bo ta puntra bo mes, Bon, kiko ta emoshon? Emoshon bo por mira el esei aki, bo por partiel e den dos, emoshonnan universal ku nos tur. Tinele ku nos tur sa kiko ta manera rabia, legria, ora bo namorá di un hende. Ya, asina bo por sigui num òf. Esnan ta kosnan ku nos tur tin, emoshonnan ku nos tur konosé. Tambe bo tin emoshonnan sosial, esei na eigenlijk bo ta siña nan. Emoshonnan manera bèrgwensa, Ya lo si, di desprecio. Ke esenan ta kosnan ku ta siñá esenan ta esunan sosial. Awa ora bo mira emoshon riba su mes, tin hende ta pensa ku emoshon ta irashonal. Ke men ke seña ta nifiká ku e kos aki ta bin onverwagt riba bo, anto bo no por hasi nada kuné. Ke men a laga nos bisa, ora mi emoshon a subi di rabia, Ah, ma sa ku mokea ta madal un hende, ma bend'é plata bou, òf ma grita kibra tur kos, òf mi ta ta dje alegre ei ku mi no por a stòp di hari. Pero laga nos mir'el ku e ta over, e no ta overspoeled wanneer nos ta pensa ku e ta bini onverwacht enton nos no por hasi nada n'e. Asina hopi hende ta pensa ku emoshon ta. Pero emoshon tin un parti ku ta funshonal. Tene un parti cu ta sirbi bo di algo, pasobra no ta por nada Dios a duna nos emocion. Emocion nos a hañele pasobra emocion ta algo cu ta proteha nos pa nos keda na bida. Esey ta e funcion di laga nos bisa emocion. Ora mi bisa bo esaki bo ta puntra, Bon, Ke emoshon tin te maken pa nos keda na bida? Awèl, e tin hopi te maken pasobra e ta un sistema ku ta duna protekshon. Dor di emoshon, bo sa ki momentu bo tin ku kore, vlucht, flight, ki momentu bo tin ku bringa, ki momentu bo tin ku. Plant bo mes for ke Melly tene relashon i sigui krese den e mundu? Ki momentu bo tin ku buska kuminda? Tur e kosnan ki tin ta makan ku emoshon. Ora bo ta puntra, ok, pero ki esei tin ta makan ku pa mi keda na bida? Bo mester kome pa bo keda na bida. Stèl vòrna a buta bo den mondi. E emoshon ku bo ta haña Na momento di hamber por ta bo ta irita bo mes, bo ta fada. Mi tin gana di come, mi tin gana di esey ta buta bo, e ta motiva bo pa bo sikiera cu e bo yah gewer bay tira riba un bera funda cu ta pa bo yena bo barica. Kende di e emocion ey a yuda a motiva bo pa bo yega eyna'nan. Ke men di otro kaminda e ta bisa bo pa bo vlucht, pa bo fight, pa bo bringa. Dikon bringa? Tin momentu un persona tin ku defendé su mes, pa e skapa su mes for di sierto kosnan. Awor, otro un banda bo ta bisa tambe mi tin ku skapa. Ki momento bo kura pa e emocion ta duna bo ansha, bo ta mira un candela, bo ta spanta, bo ta cuminsa core pa bo bida. Ke ei bo ta mira cu emocion ta algo cu nos mester di dje. Nos mester di dje pa por scapa nos bida. E ta algo masha importante, pero hopi bia nos no sa con con pa bisa kico t'e verschil den emocion y kico t'e verschil den sentimento. Awor, pa bo por krese, bo mester por komprondé manera mas splika kada bia, bo mester por nombra sierto kosnan di bo mes, anto na momentu ku bo por nombra nan, bo por tin kòntròl over di nan. Anto esei ta lokual ku mi ke splika bo dikon mi ta bai siña bo di sentimentu i emoshon. Pasobra na momentu ku bo sa di ki bo ta papia, ku bo komprondé bo mes, Anto bo ta kla tambe bo ta kapasitá pa bai traha riba e sierto emoshonnan ei ku pone kabu den tantu problema. Ke mendi pa nos no pensa manera mi ta pensa ku ora e emoshon bini mi por a kontrolá mi p'esei. No, nos tur por kontrol'é, pero nos tin di bai siña sa kiko ta e verschil entre sentimentu, kiko ta e verschil. Entre emocion y motivacion, anto a base di esey bo ta cla e ora ey cu bo por bisa, ok, awor mi por traha riba mi mes, mi sa con controla mi mes, pasobra awor mi ta bay bisa abo sentimento, mi ta e buta nan banda e otro, sintimentu. Emocion aki, motivacion aki, comportacion ey. Esey ta e volgorde cu nan lo cana. Sintimentu ta cuminsa cu pensamentu. Stel voor bo ta sinta awor aki bo ta pensa cu, Bo ta pensando tal bes cu e hende a haci un trampa contra mi, e hende a haci un cos contra mi cu mi no a gusta. E cos aki a keda den bo. Bo ta sintá trankil. Diripiente pensamentu a bini ariba aserka bo. Bo ta kuminsá pensa, pensa, pensa. Despues di e pensamentu ki, den bo kurpo ta kuminsá krese rabia, verdrit òf wadan òk, dependé ki e situashon ta. Anto na momentu ku verdrit i rabia bin ei bo ta papia di emoshon. Ke mendi bo a mira bo sintimentu ta bo pensamentu. Ku ta buta ku bo ta bai haña sierto emoshon, emoshon ta sali i ùit su mes na bo kurpa. Bo sintimentu no e na no sa ke ke ta, nan no por resa bo sintimentu, nan no por sa ki bo ta sinti den, pero bo emoshon si nan por mir'el e. Pasobra bo emocion ta duidelijk. Na momento cu mi ta fedrit, bo ta bisa, Ay, Valesca ta fedrit. Na momento cu mi ta rabia, Valesca ta rabia. O Valesca ta alegre. Ba mira mi emocion. Pero bo no sa si ki mi ta sintiendo na momentonan aki. Tal bes na e momentonan aki, ya, tal bes na e momentonan aki mi cabes ta mor demasha duro of wat dan ook, pero abo no sa ki mi ta pensando. Esei ta e forskel. Sintimentu, bo no sa kiko e ta? A bo por nombr'é pa e otro? Bis'é ki bo ta sinti, pasobra e ora bo a kont'é bo pensamentu, bo por bis'e persona, bo sa mi ta pensando awor ke ku tal hende a hasi mi tal kos, anto e kos aki no, el a hasi mi no, mi hopi rabiá. E ora bo papia di bo emoshon. Rabia ta bo emoshon. E emoshon, esei ta un emoshon ku nos tur konosé, un emoshon ku ta universal. Oke, bon, meskos mi por duna bo un otro, un otro voorbeeld, un otro ehèmpel, pasobra mi a papia ku bo awor aki di e emoshon universal ku nos komo personanan tur tin n'e. Pero tin emoshonnan ku ta sosial, sosial pasobra bo ta wòrdu siñá, Si mi kue e emoshon di bèrgwensa, bo ta bisa bon dikon bèrgwensa ta siñá. Pasobra awor mi ta bai spliká bo dikon e ta siñá. Na momentunan ku bo kue un yu chikitu, bo lag'é kore pafó bloso nu e no tin ideya ku e ta su nu.

E emoshonnan sosial ku hende ta siña. Yalosí tambe ta unu ku bo ta wòrdu siñá. Pasobra den momentu ku bo ta biba, ku bo ta krese, bo ta e mira, bo ta bai kompará bo ku otro. I na momentu ku bo kompará bo ku otro, a bo ke ta man'é persona ei. Ya kaba nos ta papiando di yalosí enanan. Bo ke ta e persona ei. Anto, enanan bo ta bolbe mira ku e ta siñá. Pasobra un mucha ku no sa di di di ya lusí gewoon asina ku no a mira den mundu komparashon ku tur esa ta mesun kos, lo no sa kiko ta ya lusí. Ke mende Amy ke splika bo pa bo mira eseinan ta e emoshonnan sosial ku bo ta siña. Anto e emoshonnan universal ta esnan di rabia, di alegria, di enamoramentu ku nos tur komo persona lo eksperensiá den nos bida. Awor bo sa anti ke kiko ta e diferensha entre sintimentu i emoshon. B'a kompronde un tiki kiko ta. Pero awor mi ta bai bisa bo kiko ta motivashon. Motivashon ta simplemente e kos ku ta pusha bo, e kos den bo bo wel ku ta pusha bo pa hasi algu. Mi ta motivá pa mi bai tren awe. Mi ta motivá pa mi bai tren awe? Umm, ya, e redennan e pakiko ta bo sa di kon, paso bo mes ke ta abo su wel. Mi ta motivá pa mi bai tren. Ke mendi e wel ku ta pushá bo pa bo hasi algu? Esei ta bo motivashon. Awor, ki bo motivashon tin ta makan? Ku bo sintimentu i bo emoshon bo ta puntra bo mes, Kiko e tin ta makan? E tin hopi ta makan, paso no ta isistí kasi nunka emoshon sin motivashon. E dos kos dei ta mará na otro. Awor mi ta bai duna bo un ehèmpel ku ta laga bo komprondé mesora ki mi ke men. Nos ta papia ora te di sintimentu. Sintimentu ta e pensamentunan ku ta bin den bo, ku ta move bo. ku ta buta emoshonnan krese den bo, anto dor di e emoshonnan ei bo ta wòrdu motivá pa hasi algu. Anto ora bo wòrdu motivá pa hasi algu, e nanus tin ta maku ku bo komportashon bèk. Mi ta bai ku e un forbeldu. Laga nos butea asina aki, ora bo ta yensá tur kuater den un ratu. Stèl for Bo ta hopi enamorá di un persona. E persona ki e no sa ainda ku bo ta namorá dje. Pero aba mi rele, bo mes sa ku e kos e ta bai, eh? Ke wendi bo ta sinti bo kontentu, bo ta sinti bo felis, ah, bo ta kontentu den bo mes. Bo a tende kuantu kos mi a bisa na e momentu ei. Mi a papia di emoshon i sintimentu bruhá den otro. Pa motibu ku na momentu promé ku e emoshon bin, bo a kuminsá pensa. Ki bo a pensa? Ei, m'a mira e tal hende, oh, m'a gusta su kara, m'a gusta su atitut, m'a gusta su manera di ta. Esei ta move bo pa emoshonnan bin den bo. E emoshonnan ku ta bin ta di legria. Emoshonnan di legria ku, Ya! Kin mi tin ku hasi? Emoshon, Kon mi tin ku yinka e koki den otro? Mi ta kontentu. E emoshon ei ta bai motivá bo pa hasi algu. Ke motivashon ta? Talves bo ta buska un enkuentro ku e persona aki. Di un manera òf otro, esei ta abo sa kon. Ki momentu e ta bira komportashon? Na momentu ku ba topa ku e persona aki. Ba topa kuné, ba yega, ba wake, ba tene su man. Ke meni e lokual ku a pasa den bo, e emoshon di alegria, a motivá bo pa bo buska enkuentro ku e persona aki? I na momentu ku ba yega sta ku e persona aki, ba tene su man. Bo a mustr'é ke men i nan bo a komportá bo mes di e sistema ei. Ke men si bo mira bon, mi a duna bo e kuater kosnan ku ta mará na otro ki den un rati ora den un forbeld mashá chikitu. Naturalmente ke kosnan aki tin hopi kos mas dip den dje. Tiki tiki lo mi bai duna boe pa esnan ku ta interesá. Pero pa awe mi ta haña ku esaki ta sufisiente. Loke mi ta bai duna bo den kort, kiko mas splika bo? Awe nos ta kuminsá papia di emoshon. Mas splika bo ku emoshon kiko e ta. Mas splika bo ku e por ta universal i tambe por ta sosial. Universal, ta e monashonnan ku nos tur tin, manera di rabia, di alegria. Bo tin esnan sosial. ku ta wòrdu siñá manera ya lo si i schaamte. Tambe emoshon, opina ta mira irashonal, ku ta pensa ku ata palòk e ta bin kai riba nos unda nos no por hasi nada kuné. Mi a mustra bo ku sí, nos por hasi algu kuné. Pasobra na momentu ku bo sa kiko ta bo emoshon, bo por kontrol'é ré tambe. Nos a papia tambe di e kuater komponentnan ku m'a num'é na un otro manera pa bo. M'a papia ku bo di bringa. Hui plant bo mes for dus pa bo tin gemenschap pa bo por sigui traha mas hende riba mundu y con pa busca bo cuminda. Mas splica bo cu emocion ta algo cu ta proteha nos pa den bida nos por overleef, nos por keda na bida. Anto, tambe mi a spliká bo kiko ta nifiká e e diferensha entre sintimentu, emoshon, motivashon i komportashon. Mi ta spera ku e tabata ta komprendibel pa bo i mi ta spera ku lo bo hasi algu kuné pasobra bo kere mi. Na momentu ku bo sa kiko ta pasa den bo, na momentu ku bo por nombra bo sentimentu, ku ta bo pensamentu, I bo por bisa ki emoshon bo tin anke otronan a mir'é, paso emoshon si bo por mira paso ta algu di bo kurpa e ta. Mi por bisa bo tambe derbei ku emoshon ta bin mayoria bia ku kurason ta bati duru. Stèl vòr bo ta verliefd, bo para dilanti un hende ku rason kuminsá bati duru, rosea ta para. Ki meri ei bo ta mira emoshon ta algu di bo kurpa ku hende por res'é. Sintimentu no hende un poresa, ta bo so tin e sintimentu. Anto. Bo motivashon. Tambe manera mi a bisa bo, dor di bo emoshon bo ta wòrdu motivá, i dor di bo motivashon bo ta bai komportá bo na un sistema. Anto dor di komportá bo na un sistema, despues nos ta bini riba dje, esei lo bai pinta e personalidat di bo. Paso si bo ta un hende yalurs, tur bia lo bo hasi tantu kos na meskos, i ora e multitut rònt di bo lo bisa, ei, pasòp kuné, bo sa e ta masha yalurs. Pero ta dor di bo mes, paso dor di bo emoshonnan. I bo motivashonnan ku bo no por a kontrolá e hendenan a mira ki personalidat bo tin. Pero mi ta gradisí bo pa esnan ku a sinta i skucha. Danki. I tambe mi ke pa e kos aki yuda bo, paso ta algu hopi hopi importante. Si bo por sa kita bo emoshon, sintimentu. Despues nos ta bini mas aleu Ku kon pa nos aita nos mes, kon pa nos hasi esaki i esaya ku ta yuda nos tambe pa nos kresementu personal. Asina ke nos a yega na final dje programa. Uniko kos ku e programa siguiente lo ta aki seis siman, pa motibu ku mi tambe ta bayendo ku fakansi. I den nomber di Señor ora mi bin bek, nos por sigui riba e tema di emoshon, sintimentu i asina ku ta masha importante. Tambe mi ke bisa bo, keda pendiente paso ta bai bini un kler di mi konhuntamente ku muchanan ku m'a primintí na momentu ke mi a primintí Señor ku Dor, ku semper el a guia mi, semper el a yuda mi, i p'e aña aki i e añanan anterior ku tabata ta masha bunita, mi a haña un kantika, un kantika ku ta trese un boodschap, ta duna un mensahe rònt mundu, ya, pa tur esnan ku kento i sa kon bon Dios ta pa nan. Cu den tur sistema, tur momento laga nos alaba Señor. Pero keda pendiente, esey ta un sorpresa, wak e caminda conjuntamente cu mucha nos ta alaba Señor. Pasobra esey pa mi ta un dje bronan grandi di felicidad. Anto e programa aki ta bay over di secretonan pa bo felicidad. Esey ta un dje secretonan di mi, cu mi no por laga di nombra, cu ta soro. Pa mi por ta felis y cu tur esnan cu ke ta felis. Mi ta pidi bo disfruta di bo dia manera semper. Scucha e programa ki mas tanto cu ta posibel. Si bo tin amiga, ken cu bo tin conoci nan cu bo por yuda cune, share. Pasobra dor di share abo Bo ta hibele den cas di tur hende y cu e e gana cu mi tin pa yuda otronan ta bira un tiki mas facil pa mi, paso abo tambe a yuda un parti na bo comunidad dor di disprimi e boton y partie pa tur otro hende. Sa cu mi stima bo, lo mi bisabi esey semper, pasobra den mi e ta, paso Dios a planta e semilla den mi y el a plant'e den abo tambe. Ke men di cuida bo mes, nos lo topa atrobe.